Essalawmaleýkim hormatly ildeşler, mähriban watandaşlar. Bu gün Aşgabat Times habarlar portalymyz Türkmenistanyň Alparslan adyndaky Milli drama teatrynda myhmançylykda. Hormatly ildeşler, mähriban watandaşlar, ine biz şu wagt Edil Kulisiň arka tarapynda Oýun bir maza iki atly sahna oýunyň Alparslan adyndaky drama teatrynda ilkinji gezek görkezilşi, artistler, aktrisalar ýörite oýna taýýarlyk görýärler, şu pursatlarda hem biz şu oýnuň baş rolunda çykyş edýän Şirgeldi Saparow bilen söhbetdeşligimizi dowam edýäs. Biz hem ine Alparslan adyndaky milli drama teatrynyň agzybir döredijilik topary bolup, ine sanlyja minutlardan özümiziň Aşyr Mämmidiýewiň eseri esasynda Türkmenistanyň at gazanan artisti, teatrymyzyň baş ýolbaşçysy Hannurdy Berdiýewiň sahnalaşdyrmagynda Oýun bir maza iki spektaklymyzy häzir halk köpçüligine ýetireris nesip bolsa. Bul oýnuňam içinde esasan-da bir agramly bölegi ýaşlar bilen bagly, oba durmuşy bilen bagly. Görşüňiz ýaly, bärde-ne sahna oýnumyzyň bir bildirýändirem eýýäm oba durmuşyndan, ine bärde-ne özüniň çaýhanasy, bärde-ne ýük ammary, Sahna hudožnigimiz bar. Türkmenistana at gazan suratymyz. Mekan Annamyradowyň taýýarlan sahna bezegi. Buzam artist üçin iň wajyp zatlaryň biri-dä, sebäbi şol döwri ýaşamaga kömek edýän bir güýç şol sahna. Ine, şu günki gün Alyp Arslan adyndaky milli drama teatrymyzda bir ajaýyp täsirli pursat, sebäbi şu günki gün biziň sahnamyzda täze eser janlanýar, Aşyr Mämiliýewiň ýazan Türkmenistanyň at gazanan artisti Handurdy Berdiýewiň sahnalaşdyrmagynda Oýun bir, maza iki atly spektaklymyz şu günki gün halk köpçüligine hödürlenýär. Şu pursat meniň ajaýyp täsirli pursat, sebäbi meň paýyma Şemşadyň keşbini janlandyrmak miýesser etdi. Şemşadyň keşbem bir oba gyzy, bir has bir häsiýetli gyz. Şu keşbi janlandyrýarmyş şu wagtky. Pursat has dogrymy aýtsam tolgunýan tomaşaçylarymyzyň bir garşylajak bir täsirli pursatlaryny bir el çarpyşmalaryna garaşýan nesip bolsa agzybir döredijilik toparymyz bilen şowly çykyş ederis diýip umyt edýän. Köp sag boluň işiňizde üstünlik hemra bolsun. Ine şu gün biziň teatrymyza ýene bir ýatdan çykmajak taryhy günleň biri. paýtagtymyzyň bir gözel künjeginde ýerleşen Alparslandaky milli drama teatrymyzda Türkmenistanyň atgazan artisti, biziň teatrymyzyň baş ýolbaşçysy hem-de baş režissýorymyz Hannurdy Berdiýewiň sahnalaşdyrmagynda Aşyr Mämiliýewiň Oýun bir, maza iki atly spektaklynyň tabşyryş pursady dowam edýär. Diýseň tolgunýas hem-de hem-de buýsanýas. Şu degişme hakynda ýazylan täze spektaklymyzda diýseň şowly çykdy, ýylyşymyz hem gyzgyn mähirli garşylady. Ine şu spektaklda maňa da bir şahandaz ýigidiň, şadyýan ýigidiň, aýdym-saz bilen gününi geçirip ýören bir ýigidiň keşbi, ýaşka aýdymçyň sazanan keşbi janlandyrmak nesibeme çykdy. Şeýle bagtly günde biz ýene bir ýola türkmen sungatymyza, türkmen medeniýetimizde sarpalaýan Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza çäksiz Sag bolsun aýdýas. Türkmen sungatymyzy arşa göterýän, türkmen sungatymyzy hormatlaýan Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Mundan beýlägem näme şuny ýalak bir mukaddes sahnalarda, owadan binalarda, hawa, bir jadyly sahnalarda täze keşpleri döredip halkymyza, paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna, Paýtagtymyzyň myhmanlaryna şeýle bir şowhunly täze eserler bilen çykyş edip, halkymyzy begendirip durarys diýip ynandyrasym gelýär. Atajan beren gyzykly gürrüňleriňiz üçin tüýs ýürekden minnetdarlygymyzy bildirýäris. Oýnum sag-aman tabşyryň, işiňizde, durmuşyňyzda, maşgalaňyzda diňe üstünlik hemra bolsun!